Um, Sa'n gwybod os rhaid i chi fan hyn, um, eisiau wedi ffindio chi hunan ar bwyllgor gwaith neu rhyw bwyllgor ar gyfer Steddfod Caerdydd 2019. Falle neu falle bod chi'n mynd i'r nosweithiau cymdeithasol, beth bynnag. Wel, chbo, i fi meddwl bod e'n eitha cyffroes bod y Steddfod yn dod i gael ei gynrwys ni y flwyddyn nesaf. Um, a wedyn, o'n i'n meddwl gyda fath, Wi ddim 'di byw rywle lle mae'r Steddfod yn dod yn lleol ers yym amser hir iawn. Yy nôl ym Mro Dinefwr 1996 oedd yr amser 'ny. Yym a chimod, mae'n gyfnod cyffrous iawn fel arfer, chimod codi arian, chimod chi'n addurno, pasio am dy plant, so o'n i'n sa i'n gwybod os o'n nhw hyd yn oed yn wneud hynna ragor, ond oedd e oedd e'n gyfnod cyffrous pan ddaeth y Steddfod. ei fod yn awr. Ond um, cerdd yw hon am y ffaith yn anffodus, uh, dyw fy atgofio ni o steddfod Brod yn Efwr ddim yn rhai melus iawn o gwybod ni'n y gwir. Um, yeah, fe gewch chi'n hanes yn y gerdd yma. Enw'r gerdd yw Y Ddawns Flodau. Pan o'n i'n mlwyddyn pump a'r Eisteddfod yn Llandeilo, yr ardal yn famerog a'r holl fro yn ymfalchïo, ro'n i yn gwylio'r cwbl o'm hystafell fach dan wylo, am na ches i fod yn y ddawns flodau. Nid yw'n un ysgafn-droed, na chwaith yn rhy osgeiddig wrth lusgo'n rhaed fel eliffant tri cham tu ôl i'r miwsig. Ond doedd hynny ddim yn rheswm i mi fod yn angofiedig a pheidio cael bod yn y ddawns blodau. Merched bach melynwallt a ddewisir awdurdodau Ei tresu'n hir, ei gwên yn dug, a'i coesau'n wyn a thenau. Pa ots am fas estheteg, ond i groten wneud i gore? Pam na ches i fod yn y ddawns floder? Roedd y ffrog rhyw dwtsh yn fach ac mewn peryg mawr o hollti. Fe bwyto'n ormod o bice bach i edrych fel rhyw bicsi. Och na bai ychydig mwy ar defnydd gwyrdd yn stretchy. Er mwyn i fi gael bod yn y ddawns flodau. Mae'r Steddfod, yn ôl i gwefan, yn ymfalchïo mewn amrywiaeth, yn dryloyw a'n awyddus i ymestyn ei haelodau. Ond hyn a brofais i oedd siom a brad a llygredigaeth am stopio rhag bod yn y ddawns flodau. Bum yn ymarfer gyda brocoli i gyfeiliant Taner Delyn. Yn plygu glun ar lawr, a'n cylchdroi fy mraich a'i mestyn, a'n ceisio peidio taro rhech wrth droi i godi wedyn. Ond eto, ches i'n bod yn y ddawns blode! Dwi wedi fy nghynghori i ollwng gafael yn eich chwerwedd, a symud 'mlân. Ond alla i ddim! Dwi'n berwi a chynddaredd, a hynny ddydd a nos ers oddeutu ugain mlynedd, am na chi sy'n bod yn y ddawnsglodedd. Eleni yw fy nghyfle. Y mae'r Brifwyl Fawr yn dyfod i'r ddinas flwyddyn nesa. Y mae'r ffurflen geni'n barod. Mewn oes mwy goleuedig, ni chânt eto fyth fy ngwrthod. O, byddaf, byddaf i yn y ddawns floda. Ac i chi wybod, mae'r ffurflenni mas, os chi eisiau, chimod, mae 'na, mae 'na, mae 'na lot ffeil pethau gallu chi ymgeisio amdanyn nhw. Dim bo' fi isie annog gormod o bobl i ymgeisio am y ddaws glo dyle fe ond ch'mod nawr yw'r amser i